Acel apwoyo wun, apwoyo wun, amaro wun ya kakana, wun kaka megena ki wegena ma wutye pa del, i kit gum, gulu, amuru, oyam, gono kwene, weng, weng, weng, weng, great north, wun weng wan wacel, you know, iya yom ka neno wun ka wutye ka progressing, iya yom ka aneno wun wutye ka dongo ma dano tye ka nongo cene, dano tye ka nongo jami mabeco pi gin. ma pe wabineno ni pati mogo matino tino ma watye iye ni gipoko wan ye obibino i mwaka manyen awinyo mukene kono gitye ka lweny kono kitimo ngo kono kiloko i kom eni marac kono kiloko i kom eni maber I hope ni mono year ma wabicito iye ni pe obipoko wan ma waneno ni wan kaka coli wan acel kono itye i blue kono itye i red kono itye i green kono itye i ngo Padi matino tino enoni ma watye iye-ni pe opok wan macalo kaka. Watimo jami ma obikonyo kaka wan acoli me dongo wan kacel. You know, ingeyo pi kare malac, you know, gin eni yelo wiya mada me niang pingo acoli pe gimito ni luwod gudong, pingo acoli always gitamo ni ka ngaro moni ocako rising up myero ki destroying gin, myero ki balgi o kwici kwici kwici kwici pe gutim gin mo to the world. But an atamo ni me cito anyim, wamito ni omyero waribune wunu, watiyo matek, wadongo lobo Acholi kacel, watwero, ka wapokke wunu, wabibedo malam. Ka ngatu mo ogudo kom Acholi acel, wan weng wa a malo ci wangeyo ni en aye dong ogudo kom Acholi a. And all of us will rise up me neno ni gin eo ni omyero ogik o because wan Acholi wan acel. koni tye i nrm koni tye i pipo power koni tye i ngo pur wa be paro but wa mito ni gin ma gudo kom acoli obed to wan weng acoli omyero wa ribu ne wa dongo gang wa obed ma ber luditi wa mukene dong gudu luditi ki lawu luditi mukene pe gitye nyuto i lutino yo mumyero gudong kede gumyero gucit anyim kede yo me pwonyo gin i lok me kakawa, i tekwarowa me ngeyo woro pi ludite, pi lutini, pi luwotwa. Eni ni omyero wan ludite ki pwony lutiniwa ma watye kedgi ni. Pien ki waco ni ba acoli owaco ni it pe kato wic, it ma pe kato wic ci omyero wan en acoli acel-li en ma wadongo ni dong ko myero wanyut yo do watelo it lutino matino tino wek gudong maber pien wabibedo guji pa dano. Ka wiwu po maber, ominwa acel, Professor Dokta Olaro Tunu, ma megwa-ni kikwero ite ni obed UN Secretary General i kare pa Kofi Annan, ma paka dong ocito obedo Secretary General me Children's Affairs, en aye ocoyo blueprint me neno ni wan watye ki peko i Northern Uganda ma nongo government pe tye ka ye ni omyero ki declaring, you know, an insurgency situation in Northern Uganda. En aye ocoyo ci oweko wi lobo ye but i kare enoni onongo myero nongo en obed dano madit loyo i UN but pa jii awinyo ni kono gitye i Oxfam kono gitye i ngo kono gitye i ngo megwa ni pe giye pire dong en wan acoli ni omyero wakony UN luwobwa ni me neno ni gidongo ka moni gucung gua malo ni gimito talle me cung okony korgi doo pe Wuryedgi pe wulwok lawinywu ka maleng. Wukony dano, wukuny wukato acoli me neno ni acoli guribbe, acoli gudongo kacel. Watye neno ni diniwa gucito i gang kwan, gukwano mabeco beco calo pajii ma gikwano-ni. Pingo pe waneno gin me kwan? Pingo pe waneno gin me kelo dek i nyim Acholi? Pingo pe waneno gin me dongo kakawa, me dongo lutiniwa ma gitye ka dongo-ni, me ngeyo tekwaro, me ngeyo jami ma pire tek i Acholi? Acholi nongo, Acholi dano ma gibeco, Acholi lutic, Acholi pe ibiwinyo ni Acholi guto ki kec. To ki kec nining ma acoli dong tic matek dero me agikki? Kikwanyo ni cam manyen tye ka mito donyo i dero. Ento alegowu ni omyero wadok wunu en i jami macon eni ni ka wamito ni acoli ocit anyim, wacito wadongo waneno ni wayubo gangwa obedo maber. Kobedi ca dong mon wa ki co gudonyo dong i mato kongo ma pe lare. you know kongo aye dong kinongo ni dong gin mo maber ba padi wa i kongo rac kongo ber maru me oman matek you know but at the end of the day wunge ni megiwa ma wucito ka maro kongo wa ki lutino i ngewu cito wumato kongo ka dong odoko aduku dong ko me ka byelo litino i ngewu byelo i dye wiwu you know ma pud piki imer ki iwac ki latin kong ka an abipoto ba abipoto idok kiti eni in poti dok kiti eni-ni you know wa co dano mer ma ki mer wa i labyel kweri ka ki mer dong ki dok gang be pe ki ngeyo lok me bur me mit eni mon dong omyero gu bed dong gu pape me apapa ba labongo gino mo keken omyero wa yubu kwo wa wunu acoli omyero wa yubu kwo wa wa neno ni kongo ma ki kelo ni dong wa mato eno ogik ka mo be kenyo Waweko wiwa mono odong twolo maber ma wangeyo komwa ni ka watimo ginakiri eni-ni kong wiwa pud twolo, pe wadonyo i kit two ata mukene ma kodi kibinongone ni kono two wi lobo, kono ngo, kono ngo. Wagwoko kwowa, kwowa pire tek loyo gin mo keken wamito, ma nongo ka bene inongo en twone me wi lobo-ni, pe itam ni dong omyero inek mukene-ni weng. Gwok kwoni Pien bedo ma ibedo ma komi yot kadi tye en i kwo me yat-ti. I kwo liweng ma dano tye ka to ki jami mapol, dano to ki two mapat pat, accident kono ngo, dano gito madwor ata. Pe ibed bene ki lworo mo ni itye ki gin eno ni you know but gwok kwoni, kwo maber, cam maber en aye obikonyo wan me dongo acoli, me cito anyim labongo ginakite eno ni pe wabicito anyim. Hmm? Wiwa omyero opo maber ka ma kot ocako goyowa ki iye, jami mapol wawoto ki iye, but alego ni kare eni dong obed kare me cwalo cwako kor lutiniwa mogo ma gitye ni me timo jami mogo mabeco me konyo kaka ma megwa. En aye dong karene en en. wakonyo wan wunu kacel acel waneno ni waroco deyo me kakawa, waneno ni wayubo ber bedo me kakawa, wanyuto yo ki lutiniwa wek gutim jami mabeco. Wan weng wamito en kuc onen i dek ka wacamo, waneno ni cam obed tye, ka lonyo omyero obed tye kono ngo, pien acoli ka cito nio yang ka dwar, acoli ka gicito ka dwar. Kikwanyo tong kimiyo ki latin kimiyo peke be kite so okwanyo peke en ki tong ni dong omi cing lutini wa do wek gucek guryem gunek en lee tim ca mo mito gini mm koni tye ryemo ne ki kwanyo kong iryemo ngo wan weng wa mito en gin acel li en gin adit ca ma wu mito wan weng wa mito en so wa konyo kor wa me neno ni wa timo jami mabeco pi wan acoli apwoyo wu kaka